Lura għall-programm Indigo, minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lilkom it-telespettaturi talli tibqgħu ssegwuna, ovvjament wara wkoll li jispiċċa il-programm u tiltaqgħu niltaqa' ma' ħafna u ħafna minnkom, issemmuli wkoll dak kollu li nkunu qed ngħidu fil-programm hemmhekk juri l-interess li intom tieħdu minn hawnhekk nixtieq Ngħidilkom grazzi ħafna. Grazzi wkoll kbira tmur għall-isponsors kollha li jipparteċipaw f'dan il-programm. Grazzi għax bis-saħħa finanzjarja tagħkom inkunu nistgħu nagħmlu programm ta' din il-kwalità. Grazzi minn qalbi. Intant inkomplu il-programm tagħna u fil-fatt fuq is-sufan ħdejja issa lil għandi issa lil Kane Said illi huwa il-Manager għall-Komunikazzjoni Mill-Fondazzjoni Logħob Responsabbli. Kif inti Kane? Ninsab tajjeb. Il-warnofsinhar tajjeb lilek, ilna ftit ma niltaqgħu issa. Nsellimlek hekk u.
Għaddew xi ftit ġimgħat. U nsellem lill-telespettaturi kollha li jkunu qegħdin isegwuna. Il-kampanja Take Action, kampanja tal-għarfien, Take Action, tgħidilna xi ħaġa dwar għandna xi filmat però ħa mmorru għalih minn hawn ftit tal-mumenti oħra. Sewwa. Kemm tgħidilna x'tikkonsisti eżattament din il-kampanja? Il-kampanja medjatika ta' għarfien kif qed tajjeb ħafna inti, take action hija parti minn proġett, proġett li tista' tgħid huwa wieħed ambizzjuż għal fondazzjoni, għall-ħidma tagħna, imma kampanja importanti, proġett importanti. X'inkunu fuq fuq qegħdin nagħmlu, x'qegħdin nagħmlu permezz ta' din il-kampanja? Qegħdin immorru fid-djar tan-nies, u qegħdin ngħarrfuhom number one x'jiġifieri fondazzjoni logħob responsabbli, x'inhuma l-għanijiet tagħna, x'jiġifieri r-responsabilità fil-logħob u fil-logħob tal-azzard. Kif taqbeż dik ir-responsabilità, x'reperkussjonijiet hemm u kif tiġi darek mal-ħajt. X'sapport il-Fondazzjoni tista' toffri? Allura din hija kampanja ta' benefiċċju għas-soċjetà. M'aħniex ngħidu li l-logħob u l-logħob tal-azzard m'aħniex nitfgħuh f'dell l-ikrah, imma qegħdin ngħidu isma', ilgħab b'responsabbiltà. B'responsabbiltà, bil-limits. Kun af tagħmel bilanċ, kun af imxi mal-limiti tiegħek. U hemmhekk sakemm inti tkun responsabbli, Go ahead. Proset, ħa ngħaddu għall-filmat x'taħseb nerġgħu niġu lura. Ibqgħu segwuna.
U anke t-tendenzi. Qabel il-ġenituri kienu jħeġġu lil uliedhom jipprattikaw xi sport, xi attività kulturali jew artistika. Il-lob virtwali u l-lob tal-azzard online saru ħafna aktar aċċessibbli u ħafna aktar attraenti mill-attivitajiet l-oħrajn. Ħafna ġenituri jippreferu li l-uliedhom jgħodu ġewwa kemm biex inaqqsu l-perikli u wkoll biex jiffukaw fuq l-istudju. Għal dawk ikbar fl-età, imbagħad il-każinò jaf jibda jservi bħala l-ħarġa tagħhom. Iż-żgħażagħ tal-lum qegħdin jqattgħu wisq ħin bilqiegħda, jistudjaw u jilagħbu. L-eżerċizzju fiżiku donnu sar attività tal-ftit. Iż-żgħażagħ qegħdin jirrikorru għall-ikel ta' malajr li ħafna drabi mhux tajjeb għas-saħħa. Ħafna qegħdin jirriskjaw l-obeżità. Agħar minn hekk, Il-logħob eċċessiv jista' jkun iż-żerriegħa biex dawn iż-żgħażagħ jaqgħu fil-vizzju u jispiċċaw vittmi tal-logħob tal-azzard. Nistgħu nitkellmu ma' wliedna, insibulhom alternattivi, inżommuhom 'il bogħod mill-vizzju. Nistgħu ngħinuhom biex ma jispiċċawx vittmi tal-obeżità jew tal-logħob tal-azzard eċċessiv.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
Hemmhekk rajna li qisha katina, hux vera? Ekku. Jiġifieri alright għandek trid toqgħod attent għax ħafna miż-żgħażagħ kif qal fil-fatt ħafna miż-żgħażagħ bil-qiegħda jilagħbu dawn il-games u jagħmlu sigħat twal għax illum il-ġurnata jistgħu jikkomunikaw permezz tal-headphones u mbagħad ovvjament hemm l-obeżità għaliex għax jiklu junk food, ġifieri waħda taqqat mal-oħra kejn. U aħna permezz ta' din il-kampanja nixtieq nagħmilha ċara. M'aħniex ngħidu li l-gaming iwassal għall-obeżità, m'aħniex ngħidu li l-gaming iwassal għal-logħob tal-azzard problematiku, m'aħniex ngħidu hekk. Aħna qegħdin ngħidu li l-eċċessività fil-gaming, jiġifieri li inti tqatta' ammonti twal ta' ħin. Mhux minuti imma sigħat. Li inti tinsa l-ħajja soċjali tiegħek, tirrekluża lilek innifsek fil-kamra. Bilkemm tibda tiekol. Bilkemm issib ħin biex tmur sat-toilet. Iva.
L-eċċessività fil-gaming jista' jagħti l-każ li twassal għal problemi ulterjuri. Semmejna l-obeżità. Semmejna l-logħob tal-azzard. Jista' jagħti l-każ, m'aħniex ngħidu li ħaġa twassal għall-oħra, aħna qegħdin ngħidu l-eċċessività tista' twassal għal problemi ulterjuri. Jiġifieri hemmhekk iħollu jorbot l-argument li għandna nilagħbu, għandna nħallu t-tfal tagħna jilagħbu, console gaming, eċċetera, għaliex għandek il-pożittiv tiegħu, isserraħ il-menti, tħaddem l-abbiltajiet konjittivi tiegħek, hand to eye, hand to eye coordination. Jiġifieri rridu nżommu l-pożittiv f'moħħna. u nattwaw l-attività b'responsabilità taħt limitu ta' ħin. Hawnhekk indur fuq il-ġenituri, irridu noqogħdu attenti, it-tfal tagħna kemm qed inħalluhom jilagħbu, x'tip ta' logħob qed jilagħbu, il-logħob li qed nixtrulhom, qegħdin nagħtu kas il-peggy number? Jekk jien għandi tifel ta' erbatax-il sena, mhux ħa nixtrilu logħba fejn għandek 18 bl-aħmar fuq wara. Jiġifieri rridu npoġġu kollox. Rridu nkunu responsabbli aħna l-ġenituri wkoll. Hekk hu qabel it-tfal tagħna. Allura ndaħħlu r-rutina tar-responsabbiltà fit-tfal tagħna. Jilagħbu taħt responsabbiltà. Jekk jaqgħu fl-eċċessività, imbagħad jista' jagħti l-każ li jkun hemm problemi ulterjuri. Il-kampanja Take Action, diġa semmejt, hija parti minn proġett.
Mhijiex kampanja iżolata, hija parti minn proġett. Ekku, hija proġett ta' 1.1 miljun ewro, parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, fejn dan il-proġett kien maqsum Għandek riċerka li attwajnija għas-sena 2018-2019, ikkummissjajnija lil Dottor Vince Marmara, fejn ħarġu diversi punti importanti, pereżempju bejn l-etajiet ta' dsatax u 24 sena huwa l-aktar iċ-ċans li n-nies hemm barra jilagħbu logħob tal-azzard.
Okay. Allura rridu noqogħdu attenti mela għandek 19 year old qed jilab, qed jonfoq biex jilab. Allura awtomatika rridu nduru fuq it-tfal tagħna biex bejn l-etajiet teneri u 19, 20, 21 year olds aħna nagħrfuhom kemm nistgħu u ndaħħlulhom sens ta' responsabilità. U kif taslu għalihom però, Kane? Kif qegħdin, hemm pjanijiet kif tistgħu taslu għal dawn l-etajiet? Il-Fondazzjoni qiegħda f'diskussjonijiet ma' entitajiet oħrajn biex nolqtu lit-tfal fl-iskejjel u fil-klassijiet u hemmhekk ngħarrfuhom x'inhu l-pożittiv tal-gaming, x'inhu n-negattiv tal-eċċessività, x'inhu l-pożittiv tal, kif rajna fil-filmat, l-attività fiżika. Illum il-ġurnata t-tfal jippreferu joqogħdu ġewwa, jilagħbu għal tul ta' ħin milli jissoċjalizzaw f'waqt attivitajiet fiżiċi. Jiġifieri rridu noħolqu bilanċ, jien hekk inħobb insemmiha, noħolqu bilanċ, la żżejjed u lanqas in-nieqes. Barra mir-riċerka morna għal taħriġ u ħarriġna persuni li fil-daily routine tagħhom jiltaqgħu ma' ivvizzjati tal-logħob tal-azzard. Ħarriġna edukaturi, ħarriġna il-gaming companies, call centres, psikoloġisti fil-privat, eċċetera biex ikunu dejjem aktar informati x'jiġifieri l-vizzju tal-logħob tal-azzard. X'għandi nagħmel meta persuna vvizzjata tikkonfrontani jiena? Barra mill-istħarriġ u t-taħriġ, Wasalna għal kampanja ta' għarfien, qegħdin kważi fl-aħħar biex ngħidu hekk, u hemmhekk norbtu ċof il-proġett il-proġett Take Action. Nerġa' ngħid, proġett fil-fehma tiegħi ta' benefiċċju għaliex qegħdin nisimgħu issa hemm barra xi ħaġa li qabel ma konniex nisimgħu. X'jiġifieri imma dan il-vizzju tal-logħob tal-azzard? Kif Kif tkun taf li persuna għandu l-vizzju? Pereżempju, dan it-tip ta' vizzju ma jħaddanx riperkussjonijiet fiżiċi, bħad-droga, l-alkoħol u t-tipjip. Hu aċċessibbli iktar jekk taqbel miegħi għaliex illum il-ġurnata anke minn fuq il-mobile jew fuq tablet jew fuq il-laptop. Iva, it-teknoloġija tant avvanzat illum il-ġurnata li eħe, tista' tirriskja flusek mill-kumdità ta' darek. Tista' tirriskja flusek minn fuq il-post tax-xogħol. Irridu noqogħdu. Kull ħin tal-ġurnata qed ngħidu.
Hekk hu, irridu noqogħdu daqsxejn attenti. Kollox iħollu jorbot mal-budget management u time management. Jekk jiena nista' nonfoq fifty euro fil-weekend u mmur nilgħab tliet sigħat is-Sibt, ok. Imma kif jaqbżu, jaqbeż dak il-ħin, irridu nkunu kapaċi ngħid, naħsbu fil-familjari l-maħbubin tagħna, ngħidu daqshekk u nqumu minn fuq il-mejda tal-logħob. Irridu nkunu daqsxejn ta' gazz biżżejjed biex ma naqgħux f'riperkussjonijiet għaliex Ejja ngħiduha kif inhi, r-reperkussjonijiet imbagħad huma allarmanti tista' tgħid. Inti l-ewwel ħaġa għandek reperkussjonijiet finanzjarji, reperkussjonijiet mentali, reperkussjonijiet soċjali, reperkussjonijiet fuq il-familja tiegħek. Ġifieri rridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħajnejn biex persuna, ma tasalx sehem. Kane, il-fondazzjoni tagħkom x'tista' tagħmel hekk hemm persuna qed issegwina u tgħid isma' naħseb iva, daħal il-vizzju, jew inkella qed jidħol il-vizzju, forsi għadek m'intix qiegħda f'borderline ejja ngħidu hekk. Yes. X'jistgħu ja, x'jista' hemm fejn jistgħu jċemplu? Yes, inħeġġeġ lil kull min l-attività tal-logħob tal-azzard qiegħda tikkawżalu saram jew sempliċi tingiża fil-kuxjenza biex jikkuntattjana fuq wieħed seba' seba' seba'. Hemmhekk qegħdin naraw fil-fatt il-paġna ta' Facebook Responsible Gaming Foundation. Idħlu fittxuha Responsible Gaming Foundation u hemmhekk fil-fatt qegħdin taraw ukoll l-informazzjoni kollha u tkun tistgħu taraw l-informazzjoni kollha li jtellgħu ta' kuljum. ir-Responsible Gaming Foundation. Jekk persuna tħossha skomda saħansitra li ċċempel, nerġa' dejjem nirrepeti.
Tista' tibgħat messaġġ fuqu dak il. Messaġġ fuq is-social media tagħna le. Li tista' tagħmel jew tiċċettja via ċ-chat line fuq il-websajt tagħna. Ok, jiġifieri hemm chat.
Yes, www.rgf.org.mt. Mela erġa' għidulna bil-mod? Yes, www.rgf.org.mt. www.ecomagazine.org.mt Hemmhekk kif qed taraw fuq l-iscreen bottom right għandkom l-option ta' chatline. Qiegħda ħamra. Dik hi, eżatt. U hemmhekk tkunu tistgħu tiddiskutu l-karba tagħkom, issemmgħu leħinkom mal-aġenti mħarrġin tagħna fil-Fondazzjoni. Nerġa' ngħid, trid tkun ta' guts biżżejjed biex taqleb il-folja ta' ħajtek għall-pożittiv. Mhux biss gawdi int, imma jgawdu wliedek u l-familja tiegħek. Tibda billi tammetti nara jiena. Tirrikonoxxi. Li huwa pass diffiċli ħafna. Naħseb huwa l-aktar pass diffiċli. Li tammetti li għandek problema u li tammetti li għandek bżonn is-sapport. Għandek bżonn l-għajnuna u mhux faċli tipprova tegħlibha waħdek. Ekku. Jiġifieri dejjem trid li jkollok l-għajnuna ta' persuni li jifhmu. Persuni li studjaw biex jkunu jistgħu jgħinuk, ġifieri mhux tajt isma' u le jiena kapaċi jekk inti kapaċi well and good, għamilha. Imma qis li tkun b'saħħtek biżżejjed li mhux jgħaddu ġimgħa, ġimgħatej u terġa' taqa'. Għax dak kollox jista' jiġri. Kane, jiena nixtieq ngħidlek grazzi ħafna, il-kumplament tas-serata t-tajba lilek u ovvjament nawguralek fix-xogħol fix-xogħol tiegħek. Thank you. Grazzi.
Mela, minn hawnhekk ser immorru għal ftit mument ta' riklami. Ibqgħu segwuna, eżattament wara ser niltaqgħu mal-Perit David Xuereb mill-Building Regulations Authority. Illum ser nitkellmu fuq il-climate change. Ibqgħu segwuna.